Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Il-paċi magħkom. Ħuti, ejjew nagħrfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqarr l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha, kom ħuti. Iħenn għalina Alla li jista' kollox,

Sewa u xieraq tassew mulej missier qaddis għala ta' dejjem li tista' kollox tajb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemgħa tal-qaddisin fis-sema, u l-ġieħ li inti tagħtihom għall-merti tagħhom hu ġieħ mogħti għall-istess doni tiegħek. Int tgħallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom. Proprju f'dan il-kliem ta' tifħir lil Alla li ntennuh fil-prefazju tal-festi tal-qaddisin, insibu fih ir-raġuni li għaliha aħna bħala Nsara Kattoliċi niċċelebraw il-festa ta' dawn ħutna li deġà daħlu qabilna fis-Saltna tas-Smewwiet. Dan huwa l-iskop li llum bħala komunità parrokkjali, Bħala żebbuġin magħqudin, qegħdin b'sollenità kbira niċċelebraw il-festa tal-maħbub tagħna San Filep ta' Aġġira. Eċċellenza Reverendissima Arċisqof Emeritus Monsinjur Ġużeppi Mercieca, Reverendu Dun Daniel Cardona Arċipriet tal-maħbuba parroċċa tagħna, Reverendu Kleru, Ħuti Reliġjużi, Ħuti Żebbuġin, Insara Devoti hawn miġbura. Ispirat u imnebbaħ, Kemm mill-fatt li qegħdin niċċelebraw is-Sena tal-Fidi kif ukoll għall-fatt li din is-sena bħala komunità parrokkjali qegħdin niċċelebraw għeluq il-150 sena mill-miġja tal-istatwa ta' San Filep fostna, Nixtieq li f'dan il-paneġieku f'ġieħ il-qaddis tagħna, minflok ma nitkellem mill-ħajja qaddisa, mill-ħajja mimlija virtujiet tal-patrun tagħna, xi ħaġa li ssir kull sena u għalhekk żgur li lkoll tafuha daqsi u aktar minni, illum sejjer ninseġ katakezi dwar xi jfisser li jkollok statwa proċessjonali b'enfasi dwar il-valur teoloġiku tal-istatwa li għandna quddiemna. Din l-istatwa dehret fostna 150 sena ilu, jiġifieri nhar id-29 ta' Lulju tas-sena 1863. akkompanjata mill-artist li sawwarha, il-famuż Luigi Fontana, pittur, disinjatur u skultur li kien wieled l-influwenza u l-fama tal-imgħallem prim tiegħu Tommaso Minardi u mhux inqas tal-ħabib tiegħu il-Ġermaniż Johann Friedrich Overbeck. Għalhekk nistgħu ngħidu li din l-istatwa artistika ġiet imsawra minn tliet imħuħ ta' artisti ċelebri għal dak iż-żmien, mit-Taljani Luigi Fontana u Tommaso Minardi u mill-Ġermaniż Johann Friedrich Overberg. Meta Luigi Fontana sawwar din l-istatwa ta' San Filef fil-fidda kien għadu relattivament żagħżugħ ta' 35 sena. Imma kif jgħidilna Monsinjur Paolo Pullicino, għalkemm l-artist Luigi kien artist ta' età żgħira imma wera l-kobor tiegħu fl-arti. Statwa tal-fidda ta' stil neoklassiku purista, unika f'Malta u Għawdex bħala statwa proċessjonali. Imbierka mill-Beatu Papa Piju Disa', Terzjarju Franġiskan, nhar it-tlettax ta' Lulju tal-1863, li meta ġiet fi gżiritna magħha ġabet għoġba u tifħir, hekk kif imur iħallina miktub fir-revista tiegħu L-Arte il-kritiku magħruf Dottor Nicola Zammit. Quddiem din l-istatwa wieħed għandu jinsa kull spejjeż u jammira s-sbuħija li toħroġ mill-arti. U mhux inqas il-ġurnal L'Ordine, ġurnale politico-religioso tas-27 ta' Mejju tal-1864, jiġifieri wara li saret l-ewwel proċissjoni tal-festa bl-istatwa ġdida ta' San File f'Ħaż-Żebbuġ, kiteb, Kollox huwa perfezzjoni f'din l-opra li tista' titqies fil-klassi tagħha bħala wieħed mill-monumenti rari tal-arti mhux biss f'Malta imma anke b'mod relattiv f'postijiet oħrajn barra minn Malta. Huwa minnu dak li mar jgħid il-Professur Mario Buhagiar, Kap tal-Fukultà tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, Din l-istatwa ta' San Filep tal-fidda hija importanti fl-istorja tal-arti Maltija filwaqt li fl-istil tagħha hija l-iżjed perfetta. Walija Sebuġin, L-istatwa tal-fida ta' San Filep ta' Aġġija patrun tagħna, statwa li saret ix-xbieha sa minn tfulitna daħlet f'qalbna, xbieha li tmur tagħti identità kemm lill-Ħaż-Żebbuġ u mhux inqas liż-Żebbuġin. Nistgħu ngħidu li għalina saret l-emblema Żebbuġija, l-ikona, is-simbolu tal-Belt Rowan. kellhom raġun bil-bosta meta fit-Tieni Gwerra Dinjija, bejn is-sena 1941 u s-sena 1943, l-Arċipriet Dun Pawlilu Galea, il-kleru flimkien ma' oħrajn li daħlu għall-għajnuna, marru jaħbu din l-istatwa tal-fidda fil-kannilja tan-naħa tal-altar tar-Rużarju. bħala l-aktar post ċert bil-għan li tiġi mħarsa mill-bombi li l-għadu bqilla jixħet fuq gżiritna u mhux inqas li ma jmurx jiġri li l-Ġermaniżi jekk jieħdu lil Malta jagħmlu dak li kienu għamlu l-Franċiżi jisirqu l-opri prezzjużi mill-knejjes tagħna. Imma l-id ta' Alla kienet magħna. Il-gwerra bil-qilla u l-qerda li ġabet magħha għaddiet, u l-Knisja Arċipretali, flimkien mal-istatwa ta' San Filep, bla qawr, bla mittiefsa. Kellhom raġun iż-Żebbuġin meta dak inhar il-Ħadd tad-disgħa ta' Mejju tas-sena 1943 infexxu f'ċapċip li jtarrax insireb mid-dmugħ f'għajnejhom frott il-ferħ tagħhom meta raw mill-ġdid lill-istatwa ta' San Filep tirxoxta, toħroġ fil-beraħ u timxi f'purċissjoni madwar it-tempju tagħna. Xi ħaġa li b'entużjażmu kbir għadha sseħħ ta' kull sena, dakinhar tal-ħruġ tal-istatwa min-niċċa tagħha Ħadd qabel il-festa. Kienet f'lokha wkoll l-osservazzjoni li ħames snin ilu, id-Dottoressa Marisa Calisti, professura fl-arti, li kienet ġiet mistiedna mill-Gazin tal-Banda San Filep sabiex titkellem fis-simpożjum li kien ġie organizzat sabiex ifakkar lill-artist, pittur u skultur Luigi Fontana f'għeluq il-mitt sena minn mewtu. Dakinhar, din il-professoressa esperta fl-arti,

għall-fatt li Luigi Fontana kien aktar pittur u disinjatur minn skultur, fl-istess statwa li b'sena u ħila kbar Marjatina nilħu ż-żewġ elementi kemm ta' pittur kif ukoll ta' skultur magħġuna u magħquda b'kapaċità kbira flimkien. Fil-fatt, Meta Luigi Fontana kien wasal biex jibda x-xogħol, Luzzef għaliex se ssir din l-istatwa? Kif urew bil-kila tal-purċissjoni mar-raħal f'jum il-festa, wieġeb li mela jixraq li tkun statwa li tippreżenta qaddis miexi fost il-poplu tiegħu filwaqt li jbierku. U fil-fatt illum għandna quddiemna statwa tal-qaddis patrun tagħna San Filep li qiegħed f'moviment, jiċċaqlaq, miexi, liebes l-abiti sagri li kull saċerdot jilbes waqt il-quddiesa, miexi u jbierek. Għalhekk kif tistgħu tinnutaw, m'għandniex statwa, figura ċassa, imma ninnutaw lill-qaddis tagħna Filippu f'moviment, miexi, miexi mixja dinjituża, mixja ta' bniedem determinat, ċert minnu nnifsu, mixja naturali. Ninnutawh qed jerfa' siequ x-xellugija, Jieħu lil Coppa sabiex jagħti l-pass li stħajruh miexi fit-toroq ta' Aġġira sabiex iwassal il-Kelma ta' Alla, sabiex iwennes lill-imnikktin, jagħti l-ħelsien lil dawk maħkuma mix-xitan, iwettaq il-mirakli u jbierek lil kull min jelsaq lejh. U illum nistħajluh li qed jagħmel l-istess, imma mhux biss fit-toroq tal-belt ta' Aġġira, imma wkoll issa fit-toroq tagħna, magħna iż-Żebbuġin. Statwa f'moviment, statwa miexja, aktar u aktar narawh miexi meta joħroġ mit-tempju tagħna jitbandal fuq l-ispallejn tar-reffiegħa fejn bl-istess tbandir ikompli jagħti moviment ħaj lill-figura tal-qaddis. L-istess paramenti sagri, l-ilbies imlibbes bihom, ikomplu jagħmlu l-moviment tal-persuna aktar solenni u qawwija fl-effetti tagħhom. Ninnutaw bir-reqqa t-truf ta' dawn l-ilbies sagru, isaffu lill-istatwa minn kull tiżjin żejjed, eseġerat u li jista' jaljenak milli tikkonċentra fuq il-figura tal-persuna u fl-istess waqt iżomm is-sbuħija tas-sempliċità fl-arti. Dan kollu jħalli effett qawwi fuq il-bqija tal-immaġni waqt li s-saffi tad-drapp jolqtu l-kesħa tal-fidda u jagħmlu aktar lill-istatwa bħala ikona ħajja, qaddisa, dinamika li tiġbdek u fl-istess waqt tisseduċik sabiex tersaq lejha b'rispett u qima, kwalitajiet li bihom il-persuna taspira fiduċja, devozzjoni u imħabba. F'anniversarju bħal dan, li bħala Sebbuġin qegħdin niċċelebraw għeluq il-150 sena mill-wasla fostna tal-istatwa kapulavur tal-patrun tagħna San Filep, ma nistgħux ma mmorrux lura fiż-żmien u ma nsellmux u fl-istess waqt nuru r-rikonoxximent tagħna lejn dawk li dak iż-żmien ħadmu bla heda sabiex din il-ħolma taż-Żebbuġin issir realtà. Lill-Arċipriet ta' dak iż-żmien, il-Wisq Reverendu Dun Tumas Naudi, u warajh lill-Arċipriet, il-Wisq Reverendu Dun Francesco Borg. lil Dun Salv Trevisan li daħal għal dan il-proġett ambizzjuż u ingħata x-xogħol kemm tal-ġbir tal-flus meħtieġa kif ukoll sabiex ifittex l-iskultur adattat għal din l-opra kbira u majestuża, lill-Kanonku Paolo Pullicino li serva bħala l-persuna strumentali Sabiex isiru l-kuntatti meħtieġa mad-disinjatur u pittur Ġermaniż Johann Friedrich Overbeck, li kien jaħdem f'Ruma mal-magħruf pittur Taljan Tumaso Minardi, ma nistgħux ma nsellmux b'rispett kbir u profond lil dawk iż-żebbuġin Il-biċċa l-kbira minnhom fqar li b'ġenerożità kbira taw minn dak li kellhom sabiex bi flushom ħallsu l-ispejjeż meħtieġa biex b'hekk aħna llum nistgħu ngawdu dan il-wirt li ħallewna missirijietna. Tajjeb li nżommu quddiem għajnejna li matul dawk is-snin Malta, b'mod partikulari Ħaż-Żebbuġ, kienu għadhom kemm ħarġu mill-imxija tal-pesta tal-1831, fejn fir-raħal tagħna biss, raħal popolazzjoni ta' 5,000 abitant, ħalliet sitt mitt vittma mejtin. Għal erba' darbiet, inkluż Ħaż-Żebbuġ, ġie milqut mill-kolera, dik tal-1837, għaxar snin wara dik tal-1848, sentejn tard dik tal-1850, proprju għaxar snin qabel ma beda l-ġbir għall-istatwa, u dik tal-1865 sentejn wara l-wasla tal-istatwa ta' San Filep. U nafu li dan it-tip ta' mard ma jġibx miegħu biss imwiet imma wkoll problemi fl-ekonomija bit-telf tal-flus fin-negozju, speċjalment dak tal-kodon u l-qamħ li għalih iż-żebbuġin kienu magħrufa. Skont kalkoli li għandna rreġistrati, l-ispejjeż li saru bejn statwa, bradella u spejjeż konnessi laħqu għal 10,915 skut Roman, ekwivalenti għal 917 lira sterlini, ħames xelini u ħames soldi ta' dak iż-żmien. Jingħad li l-paga normali dak iż-żmien kienet ta' 20 lira sterlina fis-sena. Faċilment, missirijietna u ħutna Żebbuġin setgħu ordnaw statwa li tiġi maħduma minn skultur Malti. Imma ppreferew li jmorru jfittxu wieħed mill-aqwa skulturi ġewwa Ruma, il-belt tal-arti u tal-aqwa artisti. Setgħu iddeċidew li l-istatwa ġdida ta' San Filep issir f'Malta fi tliet xhur, imma kienu lesti li jistennew tliet snin sabiex ikollhom l-aqwa u l-aħjar. Setgħu wkoll, jekk kieku riedu, jakkwistaw statwa sabiħa tal-injam jew tal-kartapesta, kif diġà kellhom diversi f'parroċċi f'Malta, u dan setgħu għamluh bi spiża ta' tletin lira sterlina. Imma b'sagrifiċċji kbar marru għan-nefqa ta' elf lira sterlina. Jekk nikkalkulaw bil-flus tal-lum, is-somma li ntefqet dakinhar tammonta għal madwar nofs miljun ewros. U iż-żmien thom raġun, illum għandna quddiemna statwa tal-fidda, kapalavur ta' arti, patrimonju artistiku nazzjonali. Grazzi. Grazzi liż-żebbuġin missirijietna li ħadmu u stinkaw, ħadmu bil-għaqal, b'fidi u bi mħabba kbira. Grazzi lilhom ilkoll u nemmen, ħuti, li nkun qed nesprimi s-sentimenti tagħkom bħala ħuti żebbuġin, jekk issa stess, Nesprimu flimkien ir-radd ta' ħajr tagħna billi nagħtuhom ċapċipa, nagħtuhom applaws lil ħutna Żebbuġin li b'tant sagrifiċċju marru jagħtuna dan ir-rigal kapulavur fil-fidda. Inkun korrett u inkunu lkoll korretti meta ngħidu li quddiemna għandna statwa teoloġika, statwa li tgħallimna, statwa b'messaġġ tassew nisrani li jkompli jesprimi kemm il-fidi ta' dawk li sawruha kif ukoll il-fidi ta' missirijietna li marru jħallulna dan ir-rigal kbir u sabiħ. Aktar minn statwa, għandna quddiemna ikona ħajja. Waċija, ikona, hija espressjoni, rigal, epifanija tal-imħabba ta' Alla għalina. Waċija, ikona, hija wkoll espressjoni, rigal, epifanija tal-imħabba u l-fidi ta' missirijietna. Waċija, ikona, Hija statwa li tkellimna, li tgħallimna, li ġġagħalna nirriflettu, li tipprovokana u tistimulana sabiex ngħixu b'mod awtentiku l-ħajja Nisranija li b'vokazzjoni minn Alla lkoll aħna msejħin sabiex ngħixu. Nitlobkom ħuti flimkien inħarsu b'attenzjoni lejn l-istatwa li għandna quddiemna u filwaqt li nifluha sew ninnutaw il-Qaddis San Filep b'idejh il-leminija mgħollija 'l fuq ibierek f'isem it-tliet persuni tat-Trinità Qaddisa, fidi f'Alla wieħed u tliet persuni, Missier Iben u Spiritu s-Santu. Dak li qed jagħmel mhux hu qed jagħmlu. Imma qed isir f'isem Alla u għall-glorja ta' Alla. Iwettaq il-mirakli, jiskonġra, jbierek, jaħfer id-dnubiet, jgħammed, kollox bil-qawwa u s-setgħa mogħtija lilu minn Alla bħala saċerdot bniedem ta' Alla. Meta wieħed iħares bir-reqqa u jifli l-figura li l-iskultur Luigi Fontana ried jagħtina, faċilment wieħed jista' jinnota li qegħdin quddiem Persunaġġ qaddis, kollox jurik, il-bixra ta' wiċċu, dik il-leħja twila li taspira għerf, esperjenza u rispett, il-fatt li qiegħed ibierek, is-salib f'idejh u mhux inqas l-ilbies li liebes, kollox jindiga li qegħdin quddiem statwa li meta tħares lejha iġġiblek dik id-devozzjoni għax tħoss is-sensazzjoni devota li qiegħed quddiem persunaġġ qaddis, il-qaddis San Filep taġ-Ġira. F'kelma waħda, hekk kif jistqarr Dun Salv Ciappara fl-istorja tiegħu ta' Ħaż-Żebbuġ meta kiteb, Il-wiċċ tal-istatwa ta' San Filep huwa wiċċ divin. Inkomplu. Inkomplu nħarsu u niflu dak li l-istatwa trid tgħidilna, kemm insara ħutna, bl-akbar imħabba u devozzjoni lejk, O maħbub patrun tagħna San Filep, kemm żebbuġin fil-mumenti iebsa tal-ħajja tagħhom, bl-akbar fidi u fiduċja jersqu għandek, jitolbuk tinterċedi għalihom, U dan jagħmluh għax proprju l-istess statwa li għandna quddiemna, din l-istatwa li ħarġet mhux biss minn idejn Luigi Fontana imma jien ngħid għalija ħarġet minn idejn l-anġli tas-sema, tnebbaħ, tqanqal u tipprovoka fiduċja. Meta persuna tersaq għandek Tħoss li qiegħda quddiem missier, quddiem qaddis mimli kompassjoni, qaddis li dejjem lest biex jidħol għalina. Il-ħarsa t'għajnejk issaħħrek, il-bixra ta' wiċċek tiġbdek, dawk li dejjem miftuħa jistidnuna sabiex kull wieħed u kull waħda minna niġu għandek sabiex tidħol għalina u bl-interċessjoni qawwija tiegħek Taqlagħna mingħand Alla l-grazzji li neħtieġu. Ma nieqfux hawn. L-istatwa ta' San Filep illum tkompli tkellimna u tgħallimna. Xi ngħid dwar dak is-salib li għandek f'idejk? Is-salib bħala s-sinjal u l-għelm tas-salvazzjoni u l-fidwa tagħna. Int tgħallimna li kull fejn tmur, dak kollu li twettaq, tagħmlu u twettqu bil-qawwa tas-salib ta' Sidna Ġesù Kristu. Il-qaddis tagħna Bidu x-Xellugija, magħquda f'ponn sod, iżomm is-salib sabiex juri d-determinazzjoni tiegħu fil-ġlieda kontra d-demonju, determinazzjoni ġejja mill-fidi li kellu fil-qawwa setgħana tas-salib li qed iżomm f'idejh. U hemm, taħt is-salib, nirbħu wkoll lis-serpent tal-infern mgħaffeġ, mirbuħ, miżmum u mkeċċi. Interessanti naraw li f'riġlejh huwa liebes is-sandli, li jkompli jesprimi sens ta' awsterità, faqar u penitenza, tliet għodod effikaċi fil-ġlieda tal-bniedem kontra s-setgħat tad-demonju. Din kienet il-missjoni tiegħek fuq l-art, li tgħaffeġ, li tirbaħ, li żżomm, tkeċċi u torbot lid-demonju. Għalhekk, kif tnebbaħna l-istess statwa kupalavur ta' arti, nistgħu flimkien mal-Knisja insejħulek Terror demonum, biża', twerwir tad-demonju. Kompli anke llum, bil-qawwa tas-Salib f'idejk, keċċi minn ġo fina, minn madwarna u minn fostna s-setgħat tal-ħażen, il-qawwiet tad-dlamijiet li qed jippruvaw jaħkmuna bil-għan li jisurqulna l-fidi tagħna u b'hekk ibegħduna minn Alla ta' Ġesù Kristu. Ara x-xitan, qiegħed kontinwament bħal iljun aħrax, idur magħna jfittex lil min ser jibla', imma Inti bl-interċessjoni u l-qawwa tiegħek tgħinna hekk kif għint lin-nies ta' Aġġira, tgħinna nirbħu l-ingann, il-gideb ta' dak li gideb sa mill-bidu, li x-xitan meta b'kull tip ta' tentazzjoni jipprova jisseduċina, iwaqqagħna fid-dnub u jbegħdna minn Alla. Meta nħarsu lejn l-istatwa artistika li għandna quddiemna, mill-ilbies sagru li l-qaddis tagħna huwa liebes, faċilment nikkonkludu li l-qaddis tagħna San Filep kien mogħni bil-ministeru saċerdotali. Kien il-ministru ta' Alla bħala qassiż. u bħala qassis kien il-bniedem meħud minn fost il-poplu għall-poplu. Narawh hekk kif qed jippreżentahulna l-pittur u skultur Luigi Fontana li l-qaddis tagħna liebes l-ilbies liturġiku, il-kanbżu twil abjad fuq il-pjaneta gotika miftuħa stil antik u fuq l-istulun jew aħjar l-omoforio bħala stola twila ta' stil Grieg-Biżantin, li normalment il-qassisin kienu jilbsu għaċ-ċelebrazzjoni tas-sagrifiċċju tal-artal. Dan kien idur mal-għon is-saċerdot bħala simbolu ta' ragħaj bin-nagħġa fuq spallejh madwar għonqu. Huwa liebes l-ilbies sagru u miexi, imma nistaqsu, Fejn huwa miexi? Fejn sejjer? Nistħajluh miexi lejn l-artal b'dawk il-paramenti sagri sabiex joffri s-sagrifiċċju tal-quddiesa bħala saċerdot? Jew nistħajluh dakinhar li offra għall-aħħar darba s-sagrifiċċju tal-quddiesa u wara mexa lejn il-qabar li hu stess ħaffer sabiex fih jitwieled mill-ġdid Billi jmur jiltaqa' mal-Ħallieq. Inkomplu nħallu lil San Filep ikellimna u jgħallimna. L-aħħar karatteristika li nilmħu fil-messaġġ li joħroġ mill-istatwa ta' San Filep li għandna quddiemna hija dik ta' predikatur, evanġilizzatur u missjunarju. San Filep ta' Aġġira ma kienx biss il-bniedem qaddis li bis-salib ta' Kristu Salvatur sar it-terror demonum billi keċċa u għaffeġ lis-serpent tal-infern. San Filep ta' Aġġira ma kienx biss is-saċerdot ta' Kristu li b'ħidma mimlija kompassjoni u ħniena lejn il-fqir u l-batut, ġibed u għadu jiġbed nies ta' rieda tajba li kuljum jersqu jitolbuh li jinterċedi għalihom, imma wkoll Fil-persuna ta' dan il-qaddis, hekk kif tesprimi l-istess statwa li ħarġet b'kapaċità kbira minn idejn l-artist ċelebri Luigi Fontana, nilmħu l-karatteristiċ kollha ta' evanġelizzatur. Il-qaddis tagħna miexi, miexi pass mgħaġġel sabiex iħabbar il-bxara tas-salvazzjoni. Il-qaddis tagħna l-mibgħut mis-sema, sabiex jevanġelizza billi jeħles bil-qawwa tal-Kelma u tas-Salib lill-bniedem ta' kull żmien mill-ħakma tad-demonju. Il-Qaddis tagħna, il-mibgħut mill-Papa, il-mibgħut minn Ruma sabiex bħala missjunarju jmur jevanġelizza lin-nies taġ-ġira u jwassal lilhom il-ħelsien minn kull ħakma satanika. Il-qaddis tagħna li msejjaħ mill-providenza divina sabiex bħala saċerdot ma jiqafx ikun appostlu u evanġelizzatur, ma jgħejjiex jipprietka, ma jissuktax jgħammed, ma jgħediex jgħallem. Huwa bħala l-bniedem magħżul minn fost ħutu l-bnedmin sabiex jingħata għalihom. Narawh mimli ħeġġa u entużjażmu sabiex ma jqafx iwettaq f'ħidmietu mimlija mħabba r-rieda ta' Alla għalih. Dan huwa San Filep, hekk kif inhu wkoll ippreżentat tajjeb ferm lilna fl-istatwa li tagħha qegħdin niċċelebraw għeluq il-150 sena li ġiet fostna. San Filep jaqdi u jgħix is-sejħa tiegħu li jkun u jibqa' magħna l-evanġelizzatur, billi anke magħna llum kemm bil-ħajja tiegħu, kemm bl-eżempji tajba li ħallielna, kemm bil-ħidma ta' interċessjoni li għadu qed iwettaq magħna mis-sema, u mhux inqas bl-istess statwa tiegħu li tesprimi l-preżenza tiegħu fostna, għadu u jibqa' jevanġelizzana sabiex miegħu, bħalu u bl-għajnuna tiegħu ma nieqfux aħna wkoll niskopru, ngħixu, niċċelebraw, u niddefendu b'fidi qawwija t-tagħlim li nsibu fl-Evanġelju. O Missier maħbub Filippu, din is-sena mess lili bħala iben il-Belt de Roanne sabiex ninsistġlek din il-katekeżi dwar il-valur reliġjuż u spiritwali tal-istatwa tiegħek fostna bħala wliedek li lejk għandna venerazzjoni u imħabba kbira. Ma' din il-katekeżi dwar il-post tal-immaġni tal-istwatwa tiegħek f'għeruq il-150 sena minn mindu ssawret b'tant sengħa ħira u għaqal, ħadt ħsieb li nfittex, ngħarrex u nħuf fil-ġrajjiet tal-passat tal-istorja mbiegħda. Bil-għan li niskopri dak kollu li għamlu missirijietna 150 sena ilu, bil-għan li jesprimu l-fidi tagħhom akkost li dan swielhom sagrifiċċji kbar. U lilhom, f'isem ħuti Sebbuġin kollha, mort irrodd ġieħ mistħoqq għal din l-opra kbira li minn ħolma, il-ħolma taż-Żebbuġin li saret realtà. Illum aħna wkoll qegħdin hawnhekk quddiemek bħal dawk missirijietna mhux biss ta' 150 sena ilu li ħadmu, stinkaw u ħarġu flushom minn buthom sabiex kollna lilek hawn f'nofsna bħala figura ta' metall aktar fin, imma wkoll bħal dawk missirijietna li mat-tmiem tal-aħħar gwerra dinjija nġabru f'dan it-tempju sabiex għat-tieni darba jagħtuk bid-dmugħ f'għajnejhom merħba wara li int kont sparixxejt għal aktar minn tliet snin. Bl-istħess ħeġġa Bl-istess devozzjoni, bl-istess imħabba u entużjażmu, aħna wkoll illum nersqu għandek sabiex l-ewwel u qabel kollox irroddu ħajr lil Alla Missier tagħna lkoll, Alli tagħna lilek bħala Patrun u Ħarries tagħna iż-Żebbuġin. U għax aħna konvinti li inti ġejt mogħti lilna bħala don Rigal mingħand Alla l-Missier sabiex tkun l-Appostlu li tkompli tħarisna, tinterċedi mis-sema għalina u minn kull spirtu ħażin teħlisna, hawn aħna bil-fidi qawwija nitolbuk. O Missier maħbub tagħna Filippu, Ma tagħnix li nibqa' hemmhekk u f'dan il-mument ma nersaqx aktar qrib tiegħek, biex f'isem ħuti ż-Żebbuġin irressaqlek din it-talba tagħna lkoll. L-ewwel u qabel kollox nitolbok, ħares lill-Knisja Imqaddsa li inti tant qdejt b'fedeltà kbira. Inti li tant kellek stima u rispett lejn il-ġerarkija tal-Knisja, nitolbuk biex b'idejk il-leminija tkompli tbierek u tħares lill-Papa Franġisku, lill-Arċisqof hawn preżenti Emeritus Ġużeppi Mercieqa u mhux inqas lill-Arċisqof tagħna Monsinjur Pawlu Cremona u l-Isqof Ciale li qiegħed jgħinu, flimkien mal-maħbub Arċipriet tagħna u l-kleru tal-parroċċa tagħna. Kompli int imlihom bl-istess żelu illi kellek int biex ma jibżgħux li jingħataw u jiddedikaw lilhom infushom għall-ħidma li Alla l-Missier qed jafdalhom f'idejhom kemm f'Malta kif ukoll f'din il-parroċċa. Nitolbokom issir ma' Ħbu Filippu, ħares lejn il-familji tagħna, speċjalment lejn il-koppji miżżewġa, lejn il-ġenituri, biex huma jkomplu jżammu sħiħa l-għaqda fiż-żwieġ bl-akbar fedeltà, iżommu sħiħ dak li wegħdu hawn f'riġlejn l-artal b'siġill qaddis bħala sagrament. Kompli bierek u ħares, nitolbuk Qaddis San Filep, lil uliedna, speċjalment it-tfal u ż-żgħażagħ, bl-isfidi kollha li l-ħajja tal-lum qiegħda tpoġġi quddiemhom. U nitolbok li tnissel minnhom vokazzjonijiet ġodda. O Qaddis Filippu, ma nonqosx li ma npoġġix quddiemek ukoll lil ħutna anzjani, lil ħuda morda, lil dawk li jinsabu waħedhom, Ipoġġi quddiemek lil dawk il-persuni li huma għaddejjin minn xi kriżi partikulari, speċjalment kriżijiet spiritwali li mhux biss qegħdin ibegħduhom minn Alla imma qegħdin ukoll ifarrku ħajjithom. O Missier Qaddis Filippu, kompli bierek il-parroċċa tagħna, kompli bierek il-għaqdiet reliġjużi, il-Kunsill Pastorali Parrokkjali, il-movimenti ta' spiritwalità, Kompli jbierek ukoll l-għaqdiet filantropiċi, il-Kunsill Lokali, il-Gazini tagħna, il-Gazini Politiċi. Kompli jbierek lil dawn il-movimenti, lil dawn l-għaqdiet biex ikomplu jaħdmu flimkien għall-progress tal-belt tagħna mhux biss però fuq livell kulturali u soċjali imma wkoll fuq dimensjoni spiritwali. Nitolbu Qaddis San Filippu bierek liż-żebbuġin kollha, dawk hawn preżenti, anki dawk li marru joqogħdu f'irħula u bliet oħra, u mhux inqas lil ħutna żebbuġin li huma emigrati u f'dan il-mument żgur huma magħquda magħna fl-ispirtu. Oħroġ illejla. Oħroġ b'dawk l-idejn Il-leminija merfugħa 'l fuq, oħroġ fit-toroq tagħna u kompli bierek it-toroq ta' Ħaż-Żebbuġ, kompli bierek il-djar tagħna, l-ambjenti fejn ngħixu, il-familji tagħna. Kompli għolli jdejk u imxi fit-toroq tagħna biex tbierek liż-Żebbuġin kollha ħalli jibqgħu magħqudin fl-imħabba, Kompli bierek liż-żebbuġin ħutna ħalli jkomplu jżommu sħiħa fihom il-fidi li int tant insistejt biex tiżra' fi qlub in-nies ta' Aġġira u llum tridi li tkompli tiżra' u tkabbar fi qlub tagħna ż-żebbuġin. Oħroġ illejla, O Qaddis Filippu, u imxi mat-toroq tagħna u bierek liż-żebbuġin kollha speċjalment dawk li huma imbegħdin mill-fidi nisranija, li mhumiex qegħdin jgħixu l-valuri tal-Vanġelu. Nistedinkom biex f'dan il-mument it-talba li qed ngħid ma tkunx biss it-talba tiegħi imma tagħna lkoll li nqumu bl-ifqa. U flimkien nitolbuh lil San Filep dik l-istrofa tant sabiħa il-poeta nazzjonali Żebbuġi Dun Karm Psaila mar jagħtina fl-innu lil San Filep billi ngħidu flimkien, O maħbub! O Missier u Aħbub Filippu, dejjem magħna, kun ħanin, żomm il-għaqda, żomm l-imħabba, ġewwa fqira iż-Żebbuġin. Viva San Fireb, viva ż-Żebbuġin!
Qed nirringrazzjaw il-Patri Dun Philip Cutajar ta' dan il-paniġiriku tant mill-qalb li ħareġ.